Algen é ka faxi tudu mundu sabe di kel-li. Tudu mundu ki konxe-m sabe ma N ka ta bisti ropa Vanessa, mi mi ka ta bisti sima Vanessa. Tudu mundu ki ta oja na kaminhu, nhos djobe nha pájina, nhos sabe nha kuza. Vanessa ten amigus la di fla di mi, Vanessa é mudjer. kol pa ma faz kili, kol pa ma txal, pa ma kili, pa ma kela. Inda e ta abri boka, e ta fla-m ma mi ma N gosta di nha amiga Jessica más di kel pamodi. Ma mi éra. ta bisti kuza kurtu, N ka ta bisti kuza nunpritu sima el. El fla ma mi disnutridu, asin fla nutridu nu ba nha kasa sen poi fartu, sen poi fartu, mora na mai, mora na praia, nunka N pasa fomi, nen se arros ku ovu N dadu tudu dia.

casa con. Da ba se casa, e ta da mal di tudo mundo di vizinho. Da fo claro, mi quem ka gosta del também que da mal, ta fla mal também de cada alguém, ta fla coisa assim hoje de cada alguém que ka direito. E flan, ele que se mais está lá, está está espreita todo mundo, está na vida de todo mundo. Está na vida de todo mundo. E fala fala mal de minhas amigas. A mim que dia andar mal de minhas amigas. Sô si nha algumas amiga faze-m algun kuza ki N ka gosta, N ta da-l kexa, N ta fla-l, Vanessa, N fika kasadu pa bu faze-m tal kuza. E pensa ma é el. Ami N ten monti amiga ki ka ten amiga el, nton ki erru sta na el, é el. Ami, Vanessa, ka ten nada fla di mi. El fla-m ma mi ma ómi, ma ómi ma ma mi ki mata. Ami, ki ómi ki mi ki mata? Mi mata ómi, mi é ómi. Ti fin nu tivi amor pa kunpanheru tudu mundu sabi Tudu mundu sabi di kela ma nu ten amor na kunpanheru ti nu mo- te morri E ba toka na kela bai seme na ke ta djom Ki 30 kontu di ropa ki mi n toma na mai di Vanessa Ami na mai di Vanessa ki n toma era un shampoo un masajen ku saboneti Mas nada mi n ka toma na mai di Vanessa Istu e Vanessa ki toka-m dianti pa n ba toma Sa ka ningen manda mensaji pa fla ma ses life ma nka ta sai e tokan dianti pa ma ator ma nen ka kria i inda ntoma kuza un dia nha namoradu ma oker otu dia nflal ma nta lebal kuza e nega toma pamodi ma kel dia ki nu bai nha kaza ki nba troka ropa pa nbai enteru awa nba hospital kalgen ka ka txor nbai mal bistidu nta konpra pa nbai enteru Donu di kaza fla-m, Komu ma N muda ka ten txeu dia, mi ta da dinheru renda. Mi ta da dinheru renda ma N ta ba organiza nha vida di novu. El fla, Nessa, el ka toma kuza sta, N pode da-l kel dinheru? N da-l dinheru. Pergunta-l si N ka da-l dinheru. Ami N ka debe Vanessa ti oji, N ka debe-l nada di sel. Vanessa da pa rabidanti. Gósi ki el da pa rabidanti, dipôs ki, dipôs ki minina fla ma el é rabidanti, debe. N ta ba se kaza. El ta papia sô di debe, di inisiu pa fin. E ka ten otu algen di papia ku el se ka di el se ka Davi. E ta papia so di Davi, pamodi e ten inveja di Davi. Bo bai na tudu, e se ma pregu, ma gosta di Davi mas ki el. N difende Vanessa ku un insidenti di manhas. Nha amiga fla, Si N tomaba na 15 kontu, N papiaba kel ki e kunbe, N papia di grasa. O N toma na 30, o N tonti li. N gasta li atoa. N sta ku dinheru na banku. Ami e ka ta rispeta, e ka ka rispeta-m, ma N ta pui rispeta-m. E pa N fla nomi di kenha ki nu ba kexa del, mi ku bo, pamodi ma pidi da-u na ku. Pamodi bo bu sabe ma staba ku el, bu deta ku se midjor amigu. E pa N fla-u, bu fla mi N ta deta? Pun prova di ken ki N deta ku el. Bu fla ma N bai, ma bu pregu da-u xavi. Abo ki pregu ki da-u xavi, mi ki ba pidi xavi pa bo i ka mi. Mi ki pidi xavi pa bo, pa bu bai pua pa di surpreza bu, ma bo bu ka tinha xavi. Bo bu tinha xavi? Ki kantu bu dadu xavi, bu fika tola ki nen xavi di algen bu ka da, ki fika ta djobedu manera di pidi-u xavi? Bu fla ma pregu da-u xavi ma faze kónpra, ma fika kónpra. Mintira, mintiroza bu é mintiroza. Bu pregu da-u 16 kontu pa faze kónpra, bu faze kónpra sô di bu mininu, bu pui la bu kaza, bu leba kel otu, bu leba pregu restu kónpra, bu pensa pregu é bakan. Abo pregu sta di praia kantu ki bu faze kónpra. Bu skese mi ba ku bu faze kónpra, bu faze kónpra sô kuza pa bu mininu, bu leba kel otu, bu leba bu kaza antis ba ka pregu. Ah, bu skese. Bu skese ma bu ka ten serventia nen di barri un txon la bu kaza. Ma bo se ka bu mai pa faze algun kuza la dentu ma ka ta faze. Mi N ba bu kaza sin. Bo ta tinha gana pa ma bu kaza pa N ta judaba bo linpa kaza. Bu fla ma mi N ka ta linpa kaza. Bai ma nada N ka se faze. Ami N ta ba bu kaza di sugunda-fera pa sesta-fera. N ka ta txeu un dia ta la un dosa. Mi ki ta bai ki ta judau linpa kaza. Judau nau, mi ki ta linpa kaza ma bu ta xinta na movel. Bo ta fla ma mi ma nada N ka se faze. Bo kuze ku ta faze na bu kaza? Bo bu ka sabe faze nada. Nada bu ka sabe faze. Bu ta da sopa kuzinhadeira bu faze karni vaka na na pregu ba zofa u pui na stor kantu ki bu dan karni vaka pa N kume karni vaka salgadu ki pregu nen ka kume. Bu fla ma mi ma N ka sabe faze nada ma nen un un morrer N ka se tenpu. Ah, bo é tenpadera, bo é kuzinhadera, bo é kuzinhadera, bu ta kuzinha te dimás. Bu odja óras ku kuzinha ma pare ku ta larga-u, é la ki bu ta pui na kumida porku. Pa bo, nada bu ka sabe faze, nada bu ka sabe faze, ka tra fotu ku pui kadera na internet. Bo bu vida e poi kel kadera la na internet ma úniku kuza ki bu ten. É úniku kuza ki bu ten. É korpu, bu ka ten skóla. Bu fla ma mi ka ten skóla. Minina, grasas a Deus mi N faze, N faze skóla ti désimu sugundu anu. I N ta tinha oportunidadi ba más, N ta baba más. Ami é ka bo, ki nen sesta klasi ka ten dretu. Abo bu larga skola pamó bu éra bura kolola, mi N sta fazê-u trosa dentu skola. Bu fla-m, bu fla-m ma mi é feia. Mininu, N ta da-u koraji ntxin di feia, N ta da-u koraji di fla-m ma mi ma N ten korpu mariadu. Abo bu sema N ka ten korpu mariadu, bo bu sabe na tudu ma mi ma N ten korpu dretu, o nau? Inda bo mesmu ka sa ta fla mi, Ah, ma N ten korpu bunitu, pamodi ki N ka ta bisti moda bo? Pamodi ki N ka ta bisti kel-li? Pamodi ki N ka ta bisti kel-la? Gósi bo pamodi, pamodi bo é burra, bo é burra. Bu ta pâpia ku bu bóka, bu ta pensa algen ki pâpia. Bu fla ma algen fla ma N fala mal di bo, la ku bu pode faze unha. Si mi ki txoma-u pa faze unha di grasa, bu ta fla-m ma mi ki fala mal di bo? Bu sta dodu. Mi kantu ki bu sai, bu dexa-m xintadu la na un ki bu atxa-m kantu ki bu ba faze unha. Kel tia di pregu li, N ta ba perde-l, p'e fla-m si mi ki fala mal del. Ami N fla, Ma ami, ma N ka ta sta na life ku bo, pamodi N ka gosta di kes kuza li di life. Nha amiga fla-l, Ma na, ma bo ku pregu, ma nhos sta tolu propi. Inda tudu minês dentu kovu ka ta fla, Na, el li vendadi kuza ki nhos ta sta nel na stóri. Bo gosi bo kuze ku sen flan di kuze ku bu sa ta ben fala na nha vida. Bo bu ta pensaba dos bes, bu ta pensaba dos bes, ma bo bu sabi ma oi mudjer ki pui pregu di e ta rubadu e ta kotolu. Bu sabi di kila. Bu sabi ma bo Ma bu bai ku mi di artista pa N konta-u kantu artista ki N ke kume-u dentu praia Bu skese ma bu kel dia ki nu ba tra maleta la Aeroportu Kuze ku fla-m di tranka fulia ki nu odja la Aeroportu Ki bu fla ma tranka fulia ma nhos ba faze video ma e ka paga-u pamodi bu namora ku el bu ka da-l pitada Ah Kontratu tinha pa bu da-l pitada ma bu ka da-l pitada e ka paga-u. Inda bu fla mo nhos namora so namora é pa nfla-u é pa lenbra-u bu ta papia bu ta skese bu ta faze bu ta da mo ka intende bu ta ben bu ten la wanta nha lebe na rede social abo u pensa me bo abo omi ke ku meu dentu praia ya pasa konta. Ya pasa konta bo, nê sô bu ta trabadja na rejistu sivil. Bu ka ten kualidadi pa nada, pa nada. Bo úniku kuza bu ta sta nel é bota fotu pa pui na face, na Instagram ku Facebook pa mostra kadera. Pamodi ma nada bu ten, é ka kadera, nen kadera en kondisons bu ka ten. Má tumara ki éra di bo, bu ta móre ta toma ramédi pinton. Bu ta móre inda ta toma ramédi pinton. Bu ka ta jináziu un dia bu ta dizin txamau bolon. Bo bu sabe di kel-la? Bu fôu ta djobe nen tu praia. Ben, Ben nu konpra na fazenda. Ou bu spera el ta bai ti txiga. Ah, bu kre pa N bai? Ami tudu mundu oji ata dja N fazeu life. N ka sa fazeba mas, N ka sa ta flaba mas. Bu ten gana pa ben pa N flau nomi di kenha ku kenha ki bu kume ku el dentu paili? Pa N flau ma bu fla ma bu bai ma bu sa fazi life ku omi. Ki bu bai la na kaza di mos di Merka, la bera di Prasa Senter, ki nu bai mi ku bo. Ki bu da soma ka ten ku mos, bu ta entra kuartu bo ku mos, nu sta ten mas di un ora fitxadu dentru kuartu. Nhos ba reza, nhos ba reza Tersiu nhos dos. Bu ta fla-m bu ka fazi nada, bu ka fla ma mi é tola, mi é tola. N pode da pa dizintendida, ma bura ka bu sê, ma mi ka é. Bu sê, ma mi ka bura. Au kontráriu di bo ki N ta txoma pa bu konpu, mô ki bu skrebe kuza na publikason ki nen izénplu bu ka ser skrebe, má fla gó marketing bu ta fika sô na atrivimentu na Instagram. Bu ka paxenta pa mi? N fla-u. N staba ketu na nha lugar, N staba ketu, N oferese dinheru di tudu manera pa N pâpia di bo, N ka pâpia di bo. Gósi bu krê pa N pâpia? Nu ta pâpia, mina, nu ta pâpia. Ben ku verdadi ku nu ta ben ku verdadi. Bu ka meste konta mintira. Bu fla ma amigus nha namoradu ma móre ma alkol. Ami, amigus nha namoradu ti oji ta sta djuntu ku mi, ta fala ku mi normal pamodi es ta sema mi ku nha namoradu. Ma nunka nu tranka, nunka nu tinha di nada di mariadu kunpanheru. Aidja es ta sta so déntu nha kaza. Bu fla bu ajuda muda, bu ajuda muda no, bu bai tras di Ailton, bu bai tras di Ailton pa bu tinha gana pe kumeu. Bu pensa N skese, ó, bu tinha gana pe kumeu, e ka kumeu, bu fika mal ku mi, bu fla ma Ailton, ma Talia ta ku mi pamodi ma Ailton ta da-m atenson. Abo e dodu, ó. Abo e dodu pamodi el ta da-m atenson. Amigu di nha. ki mor. É ka kontráriu di bo, ki é bu amizadi, é sô pa óra ki bu ten pruvéitu nau. Ai el éra mi txomi u nha namoradu ki mor. Nha namoradu mor, el da-m supórti, el da-m supórti, keda ki ta fala di supórti, un algen ki djuda-m pa N ka kai na mérda, pa N ka kai na mérda, pa manera ki N fika ka éra manera di sta dretu. É pa N lenbra-u kuzas ki bu faze djuntu ku mi. N sta pa N ka fla-u más nada, N sta pa N ka fla-u más nada. Nau! N sta pa N ka fla más nada, N staba ketu na nha kau Má bu sa ta buska ma N fla-u, N sa ta fla-u Abo, abo Vanessa Bu ka ten trabadju, bu ka ten skola Bo bu fidju, bu fidju, bu ta sta stresadu Bu ta reaji na el atoa pamó bu ta sta stresadu ku kuzas di ómi Abo bu mai, bu ta sanha na el Tudu mundu na zóna ta fla ma bu ta da bu mai na ku. Keda nta fla ku la, N ka ta kridita ma bu ta da bu mai na ku. Pamó Fatinha ka dodu, pe ta sta ta difende'u di kel manera la inda pô sota'l. Ma bo tudu munda ki zoan ta fla ma bu ta da bu mai na ku. Ma nha xef ka fla, Keda é pagamentu ki bu sa ta dan di tudu gera ki N gera pa bo. Bo é mintiroza, bu fla ma mos manda'u 50 kontu di merka atoa. Bu kontra ku mozau e raus. E mostra-m fotu bu pitada ki bu manda-l. Bu pitada ki bu manda-l. Sen bu pitada ka ta sugundi pamodi bu ku ten tatuajen. Bu é pitada di skorpion. Pa N pa N odja. Ka manda-u dinheru a toa. Mi N manda-u dinheru pamodi ma bu manda-l fotu pitada. E pa N fla-u. E pa N fla-u mas. Ami sigra N ten mi N ta nome tudu mundu. Ah, bu tem um artista que tá com eu, que tá com eu. Ele tá leva o barço, barço escondido, repara. Ele leva o só peca seco por dentro praia, ele leva o lá Santiago na barra de xixa, lá fora, lá escondido para ser mulher cada conta. Para mó quer que ser mulher é na claro. Bu flama me ba casa, mas na, mas na agora é um semana na quarto, mas cada comida. Mina ue mintirosa, ue mintirosa Mina un simana na kaza di omi sen kume N ta morri N ta morri pamodi bo un simana pa u fika sen kume N ta morri Ken ki é spertu ta ue mo so ta konta mintira Ami i Maná nu ba Santiagu nu anda tudu Santiagu nu sta djuntu na Santiagu mi ku el nu ta sta dretu kontu ka ten Bu fika ku inveja pamó kuzê go bu ka speraba. Má, nu ta fika bo ku pregu na Saraná. Bo ku pregu, ami ranja ku Vaná, bu ka tinha ku pregu. Hum, primeru lugar, bo kantu ki ranja ku Maná, bu ka tinha ku pregu. Bo ku sa ta konta so mintira. Ami kantu manda un fidju di Maná, N manda un fidju di Maná ku pregu ki Maná manda-m. Bu fla ma N sai ku pregu, ma N leba pregu mudjer pa deta ku el. Pamó bo e burra, bu ka sabe kuzê ki pasa, bu ta pâpia sen bu sabe.

É un mudjer di Dupa, má poi sô di mudjer di bus ómi ku ta seta pati. Kantu ke ka éra di mudjer di Edu, e ba-m fla, Wi, éra mudjer di kenha? É mudjer di kel ómi ki bu fla ki pidi dou na ku, ki dipôs nu ba kexa di el, ki di bu fika ta fase. Bo krê pa N fla i kenha? Pamodi si é mudjer sima Edu, bu ta leba tudu mundu pamodi el. ta da soma bu ta guerra quem que ka conxeu ku ta pensa ma bu ta guerra bo guerra nha frente kantu bes bo bu guerra e homem dentro txada atrás di tudu manera bo bu yo dura ta guerra oi ele a nha amizade mi ku prega bu ka ta straga bu ka ta straga mi ku el e amigu sim senhor ami ku el e amigu sim senhor nu ka ten nada fla di

Bo bu ta tene un un karaji di ropa, ratu ta junta nel ta kume, bu mai ta gera ku bo pa bu ba bindi, bu ka ta bindi pamó bo bu e pregisoza, bu ka ten pamó, bu ka ten serbu, e so tilifoni ku ta tene na mon. Mas nada, bu ta ben bu ta ben flan, ami e Elida, ma nada N ka sabe fase, e ke nada N ka sabe fase, N ta linpa bo bu porkaria, pamó bu ka ta linpa kasa, e pa N flau, É pa lenbra-u, si bu sabe ma bu ten ka e rabu di paja, kau ta brinka ku lumi, kau ta brinka ku lumi. N staba ketu, n staba ketu na nha lugar. Bu tranka na kadera, bu fla mi pamodi kel kuza ki bu tinha flau. Bu tranka na kadera, bo pregu tenta ba tra di bo, bu pensa mi ki pâpia. Pamó bo, bu ta skese ma bu ta faze kuza pa tudu mundu odja. Bu ka ta faze sukundidu, nau. Bo, bu ta faze pa tudu mundu odja, dipôs bu ta atxa bo. Má algen ka ta. N ka ta fla ningen, nau. Abo bu fla ma N toma trinta kontu ropa na bo. Mostra-m ropa ki N toma na bo.